Yesu opaki jo Kristo. Ma eri Pastor Edwina Selvent. Odhiambo ni adwa mondo wapuonjre wach mar luoro. Luoro en gima ok ber. To kapok wapuonjre wach mar luoro, adwa mondo wasomie kitabu mar kwan, kwan apar gadek. Wabiro somo chakre kare achiel nyaka kare adek ae wabiro dum wadhi loka cha wabiro somo kare apar gabiriyo nyaka kare piero ariyo ae wabiro tieko gi kare piero adek nyaka piero adek kod adek Bas wawinjo wach manitie matin ma Nyasaye omiyo odhiambo ma kawuono, wach mar Nyasaye. Aduoko ne Nyasaye erokamano. Ah, Wachni en wach ma no Nyasaye omiyo Musa. Koro kapok wachako walam matin. Ruoth Nyasaye wadwokoni erokamano miyowa odhiambo maber mondo wawinj wachni. Wagoni erokamano nikech in Nyasaye ma jaber, in Nyasaye ma paronwa weche mondo wang'e ni in Nyasaye man kodwa kinde duto mana kaka ne intie kod joma chon kod kwerewa machon. Iwuotho gi Musa Nyasaye mogolo jogi oa Misri wuonwa. Iwacho ni Musa, 'Kata igologi gia Misri, in to ok ibi neno Kanaan, to adwa ni mondo inyisgi piny ma gibiro ae, ma gibiro dhiye. To in to ibiro neno pinyni gi wang'i, to wuotho michop kuno to ok niwuothi, nikech in Nyasaye matimo gige kaka oyiero. Emomiyo odhiamboni Nyasachwa kiwuoyo kodwa, Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto, e wach mar jo-Israel kaachiel gi Musa puonjwa mondo wabed ka wang'eyo gima itimo e kit ngimawa to Nyasaye nyingi biro yudo duong' kendo biro yudo pak. E nying Yesu Kristo ma jawarwa, amina. Lamo mare Musa Nyasaye ne nowinjo, Nyasaye ne nowinjo e lamone duto. Ne gin gi chandruok ka giayo Misri,

Kwan apar gadek chakre kare achiel nyaka kare adek wacho kama, Jehova Nyasaye nowacho ni Musa niya, Or jomoko odhi onon piny Kanaan ma onego ami jo-Israel koa e dhoot ka dhoot manie oganda, inior achiel kuom jotendgi.

Kane Musa oorogi mondo gidhi ginon piny Kanaan, nowachonigi niya, Luwuru Negev kendo udhi nyaka piny manie got. Nonuru ane pinyno kaka chalo, mondo ung'e ni joma odak kanyo gin thuondi koso gin ngoche, ging'eny koso gin nok. Nonuru ane kaka piny ma gidakieno chalo. Ka ober kata orach, nonuru ane mier ma gidakie ni chalo nade. Ochielgi koso ok ochielgi? Lopno to chalo nade? En lowo mamiyo koso motwo? Bende en gi yiende koso oongego? Temuru beru mondo ukel olembe moko mag pinyno. Ndalono ne en kinde keyo mokwongo mar mzabibu. Wabro dum kendo wabro dhi loka machielo chakre kare piero adek. Eka Kaleb nokwero ji mondo oling' nyim Musa kendo nowacho niya, Wadhiuru kendo wakaw pinyno, nimar wanyalo kawe. To joma nodhi kode kuno nowacho niya, Ok wanyal monjo jogo, gitek moloyowa. Omiyo ne gilando ne Jo-Israel dwoko marach kuom piny ma ne gidhi nono. Ne giwacho niya, Piny ma ne wadhi nono nego joma odak e igi. Ji ma ne waneno kuno gin joma robede. Ne waneno Neflin kuno, nyikwa Anak a kuom jo-Neflin. Ne wanenore mana kaka ongogo, to bende mana mano e kaka ne wachalo e nyimgi. Ruoth Yesu opaki. Adwa nawuoye matin kuom luoro. luoro gimoro luoro ma jasigu satan kelo e kit ngimawa luoro miyo wanyalo weyo gik mabeyo okethre luoro miyo ji mang'eny wito gik mabeyo Nikech luoro en chandruok maduong' ahinya e piny ngima, to moloyo sani. Wan kod luoro nikech ji bedo matuo. Ji tho nikech coronavirus. Nitie luoro maduong' mosego piny sani nikech pesa koro onge kata joma yandi tiyo mayudo pesa makele utegi makonyo jogi. Moko osebedo matuo nikech korona, moko osetho apoya nono. Omiyo piny koro nikod luoro mathoth. Nitie gima waneno manyiso ni ji oluor. ineno ka ji ok dwa dhi e tijegi nikech kaka dang' gitim onge to luoro makowa adiera. Gima adwa ni mondo wang'e ni Nyasaye to wacho ni mondo kik waluor. Kik waluor kendo be kik wabed kod bwok. Nitie kuomwa jomoluoro gimoko mopogore opogore kaka an aluoro gima iluongo ni thuol ok adwa nane kata thuol gi wang'a aluoro jomoko to oluoro kata mana otieng' to anyalo paro ndalo moro kata kane waburo tinde pok otieng' emi kigo kwer to otieng' ema nie tiendi kigo kwer to thuol ema isegolo to en gima lich ahinya kiluoro gimoro nikech gigi ne miyo wabuok kendo koro waluoro kata dhi pur To adwa bende wacho ni nitie luoro ma maber. Luoro maber en luoro mamiyo kaka wang'e ni wan gi korona to koro wadwa ni mondo kik wamak korona. Omiyo wabiro logo lwetwa seche mang'eny seche duto. Wabiro bedo mabor gi jowadwa mondo kik wayud korona. Wabiro rwako mask sama wanie dier ji ma ok wang'eyo. Wabiro dhi mondo wayud em, vaccine mondo wabed protected. Mano en luoro maber, luoro mamiyo watang' kod gima rach manyalo hinyowa. To roho mar luoro to en gima ok ber. En roho maa kuom jasigu Satan. En odwa ni mondo oketh pachwa mondo kik watim gigo mabeyo. En odwa ni mondo otamwa dwaro gigo mwanyalo dwaro madikonywa. Omiyo wabedo kod luoro, wawacho ni e, tich ma kamae mowuok ni an to ok adwa dhiye nikech tijni en tich ma nitie risk mang'eny, tho nyalo bede ni yot. Iweyo koro ok idhi e tijno to en tich mado miyi pesa. Nyasaye dwa ni mondo wahere kendo wang'eye mondo wagol kit luoro kuomwa nikech en emonyalo konyowa momiyo wawe luoro. Koro Nyasaye loso kodwa kowacho ni mondo wawe gigo duto maduodowa mamiyo wabedo kod luoro mondo wang'imna wang'e kwang'iyo wang' Yesu Kristo ma en jachwechwa en mochwewa kuome en bende ma omiyowa ngima ngima mwal- mwadakie sani en ngima ma Yesu Kristo emochiwonwa Nyasaye ok dwa mondo gimoro amora otamwa timo gima ber ma dikonywa ka wan e kit pinyni eri. Joma ng'eny ok dwa dhi but Nyasaye bende ok dwa winjo wach Nyasaye nikech luoro. Waluor ni ka wadhi ir Nyasaye to waweyo dhi kwa ajuoga to onge gima wabiro yudo maber nikech ajuoga en ng'ama ng'ato neno gi wang'e. to ki- kidhi ire tiparo ni koro koneni to ong'e gima bro gima timi to obro fuloni gima timi to ochi- o- okonyi kuom gino nyasaye en ng'ama ok wane kod wang' koro waluor dhi ir nyasaye wawacho ni "Eh, ng'ama ok wane kod wang'wa ni obro konyowa nade mano luoro jo-israel noweyo nyasaye modhi lamo gik gi nono omiyo luoro nomiyo gidhi e tuech ma gitieke mana higni mia ang'wen ka koro gichako giywak ne Nyasaye, Nyasaye ong'wononigi. Emomiyo Nyasaye nooro Musa ni dhiyo, idhi gol joga. To Musa wacho ne to jogi ang' nadhi nadi? Farao ni ema naringo ka a kuome. Kendo koro idwoka ir Farao, okoni abiro bedo kodi. To abiro miyi honni madongo mibiro timo e nyim Farao, ma Farao biro yieni mondo igol jogi. To adier kane Musa odhi, Ne Nyasaye miye honni madongo ma notimo e nyim Farao. To Farao ne pod wang' wiye tek. Pod nokelo ajuoke ne ne timo gik machalo gi ma Musa timo. Ka Musa okelo goth ludhe piny ma thuol wuok, to bende jogego goth wito ludhegi piny to thuondi wuok. Okoni ne, magi gik ma ok inyal bwogago. nochopo kama luoro nodonjone kane Musa okelo Nyasaye omiye teko mondo ony- o- o- ogogi gi hono mar nyithindo makayo duto mag gimoro amora mag, mag, mag dhano kata mag le ne tho. Ma ema nobwogo Farao nikech ma to koro ne ok onyal timo. kendo nyithindo mane othogo ne ok ginyal duoko. Emomiyo koro wang'e ni Nyasaye en Nyasaye kendo Nyasaye en ng'ama nyalo golowa e luoro. Kowachonwa ni kik waluor to owachonwa adiera. Emomiyo kama wasomo e kwan olosonwa kuom joma nodhi nono piny. To adier nikech luoro mane giluor ka giduogo ne gikwero jo-Israel ni a a piny chande ok wanyal kawo. piny chande joma odakie inego piny chande joma kuro gin joma dongo dongo ma sache ma wan kodgi to wanenore mana ka dede dede miluongo ni ongogo omiyo pinyno ok wanyal dhiye en piny mok wanyal dhiye to ji ariyo kende joshua kod kaleb ema nowacho ni macha piny maber ma nyaka piny mopong' golemo gi mor kich mana kaka nyasaye nowachonwa piny chande en piny mwanyalo kawo nikech wan kod nyasaye owacho ni joma ni kuro ok nyal timowa gimoro nikech nyasaye ni kodwa to nyasaye otegno moloyogi koro jo-israel nowinjo joma nomiyogi luoro ka Omiyo jo-Israel ne ok oneno Kanaan jogo oiko. Musa, em, Musa ne ok oneno Kanaan. To en ok ne nikech luoro, en mirima nomone neno Kanaan. To Joshua kod Kaleb, Nyasaye noko ni un to nyaka ubi chopi Kanaan, piny mane aseyieronu. To kendo gidhi chopo to kod mana joma koro nyuol bang'e. Joma ne nitie e Israel mane opingo ka, gin ne ok gineno Kanaan. Omiyo kwasomo Joshua, wach Joshua gi, jo, gi Caleb, kata kwa, wa, wa, wa ginene, ka wa, wasomo, to wayudo ka gima Nyasaye dwaro mondo watim, ka wan kod yie kuom Nyasaye, to watimo atima. To ka yiewa orumo, to tamowa timo. Ema emomiyo jogi kane ok oyie kuom gima Nyasaye nowacho, Nyasaye notiekogi mane ok gineno piny maber mopong' kod olemo mane Nyasaye oseping ose- osesingonigi. Kik a- wabed kod luoro ma mon wayudo gima Nyasaye osesingonwa. Ok ang'eyo ni higani michakoni nitie luoro moro ma dipo nosemaki. Nitie luoro moro ma dipo nosedonjonwa. Nitie luoro moro ma dipo ni nyalo monowa neno wang' Nyasaye. Mm? Emomiyo ka wan kod luoro no Nyasaye loso kodwa. Owacho ni mondo kik wabed maluor, kik waluor gimoro nikech en kodwa. Odunga ne kod ludhe ema hoyowa. Nyasaye en Nyasaye maber. Kaleb gi Joshua owacho ni jogi ni kik uluor. Piny cha en piny maber. En piny ma wanyalo kawo. En piny moluor maber. Nyasaye osemiyowa piny. Chiemo ni kuro maber. Neuru olemo mwakelonu. Olembe mane pok gineno. Olemo mamit miwuoro. Emomiyo kik gimoro miyi luor mondo otami timo gima nyisepango ni idwa timo. Waduto mondo Nyasaye omiwa teko. mondo watim godo duto ma Nyasaye nyalo miyowa mondo watim. To moloyo, waluor Nyasaye. Kik gimoro monwa luoro Nyasaye ni ka wa- wang'e Nyasaye to gikwa ok bi timore kaka ne wadwaro. Wadhiuru ir Nyasachwa nikech Nyasaye en Nyasaye ma- mar singruok. Dine bed ni Nyasaye ok en Nyasach singruok, ok dogolo Wuode Yesu Kristo momiyo obiro e piny kaeri mondo otho nikech richowa kendo mondo oreswa e gigo maricho, ogolwa e twech. Jasigu Satan noseketowa e twech, to Yesu Kristo mobiro ogolowa e twech. Okawo richowa duto, odhigo e bao. Okawo richowa duto, odhigo e bur, owegi piny kucha. Sama nowuok koduogo, oduogo mana gi ngima kende emokelonwa. Ringruok to ok gimoro, ringruok to biro top. To kwang'eno kuom Yesu Kristo, to chunywa biro chamo ngima ma nyaka chieng'. Koro jokristo, akwayo ni mondo higani waweuru luoro, wang'e ni Nyasaye ni kodwa. Kata mana e ndalo mar korona ni Nyasaye ni kodwa. Waneno ka korona biro kendo loko nyinge kinde ka kinde, to Nyasaye pod ni kodwa. Nyasaye oritowa, Nyasaye ong'eyowa, ok obi wewa jasigu satan tiekwa, obiro ritowa kwageno kuome, obiro tieko kata korona ni. Kata ka ok otieko, um, nowacho ni Shadrach, Meshach kod Abednego kane Nebukadnezar konigi ni ka ok unyal lama to ubiro dhi e majni, giwacho ni o ruoth Nebukadnezar, Nyasaye manyalo gik moko duto biro golowa e lweti to kata ka nyasaye ok ogolowa e mach midwa terowa e ni to ok wanalami to donge uneno kata odirgi e mach ka koro iye wang' jok mane odirogi e mach gi ema ochako donjo e mach mowang' to gin to nebukadnezar ka ng'iyo to neno mana ka gin ji ang'wen to nodiro jadek to ni yawa donge a wadiro jadek e mach ni ee jadek to ema wadiro to makoro aneno jang'wen to ng'at machielo to aneno ka chalo mana wuod dhano Emomiyo waweuru luor, Nyasaye ni kodwa, obiro ritowa e mago duto manitie. Mapek mwakale, nyaka wakalie nikech Yesu Kristo nokale. To bende owachonwa ni kata ubiro kale, kik uluor, an kodu. Nikech aseloyo, un bende ubiro loyo. Otieno ni eri aweyou gi mago, Nyasaye mondo ogwedhu, Nyasaye mondo oritu, Nyasaye mondo ojiwu. Kuom nying Yesu Kristo ma ja Nazareth, amen.